Lubok lok wuri ber twat an apwoyowu i nino matin an dong ka ineno aco ni dong aco anongo man you dong kigoyo oko ba ci pe dong anongo kare me nenone. Wek awer, wek dong ato gire kinigana, ayub gire ginacamana, labongo ayela. Ineno? Ci an dong kun bedo eni, myero kong acak kong ki nongo cik daktarwa nyo myero in imat gin ma kilwongo ni cimudi ma en aye ma nongo lukulu pa Nyig yat mapat pat nen we ci man aye angolo maeme ka arubo kine o ki labolo angolo iye o avakado ci kome nono aye aketo macini bi kok i wi jali ento kit ma lawono awaci ni Wan dong laceng ca peko obedo tye, weko dong tye lok okene ma pe dong wabok iye lok. Tinno an atye ka miti kong wan wutit lok kong, lok kom kongola. Ingeyo gine leb muno lwongo ni excuses, excuses ma dano bolo i jami mapatpat. pe inongo ngat mo tye ka ngolo mubangu aa gin eni pe dong atimo pien gin eni gene oo gin eni an pe atimo pien gin eni gene kite wa jami ma myero gin obed iye ki program con pe gitimo ci an laceng ca ngat mo ni otemo tita lok ki en ni ci an awaco ni wa an bene eni angolo kongola jami mapol Gin mukene nongo myero na pe mito timone ento nongo myero dong arem i wi gin mo mapat ineno wa so en ni enone ni oweko an awaco ni tye nongo kong an atito lok enona ni wek kong ka dano mukene bene tye ki tam acel-li ci dong wan kong aye eleyo tam enoni dong en oweko laceng ca lok agwoko cawa, hmm? dano bino late i yub, dano bino late i gang tic, dano bino late jami mapat pat. Cawa ka in pe igwoko cawa nge ni in dano ma me acel in pe iworo program ma kiyubo. In pe itye ka woro dano, ngat moni mo oyubo plan kedi ni in pe itye ka woro en. Meno lok me gwoko cal. Wan watye dano ma o late, o late wa i program ma mege. Hmm? Waneno lok eni i ka- i yub me i yub me i yub me nyom. En nongo lanyom pud pe ba. Wun mukene dong ilwongo ni dong wutye kenyo. Onyo won kom me yub nongo pud peke. eh dong dano mukene tye ki dit wic pe be waco wa sorry ba a otima kica nyo goyo cim me niango dano ni an ba gin mo ni ongole ci aye ibedo late kolo pe gitimo ni ene ento nongo ni ituc late eh dok cako bene dong golo order i kom jo dong oo con ineno so gwoko cawa gin ma pire tek. ma dano myero oneno ka ibineno nen ni man eno in pe itye ka nyuto woro bot ngat ma in iyubo program kwede ka in pe igwoko cawa pien ngati enoni ngano moni ojalo karene tye ka kuro in wek in ibin con gityek gino moni laa cawa pa dano dano ocito atimo ka bot munu cawa enoni cente. eno botwa gang kuca medo moni tye ka cito i program ci ongo i yo kong dok cako boko lok ki jo en onongo i yo wa gin ma bene onongo pe kipenyo ni yako iye kenyo kong ni weng dok kong nongo pud tye abalo cawa tye o kong i nguna wanga dong kong kitito nguna dong onongo ni weng ka dong tinge ya ngeye oo.

Neno, meno aye ni namba acel, man aye ni dano myero ogwokke iye mana lok pa gwoko cawa, ki dong lok ka gwoko cente. Aa, lubok lok eni tek ba, ni eni tek tek mo ma dong pe angeyo nga aye konyowa. Wa an ni eni wer wan wa wati iye, gwoko cente gin mo matek arac. Wati ki dano ma lugingi gire ko ma. Gin, Kono gin ango ma dong obin? Jo ni ene ni omyero abut abuta i gangi ka gukonya gupwonya dok kong ki citayil eni. Ineno? Gwoko cente tek ki tek mo ma konyo pe. Ento gin ma pire tek, mm? inongo ni yub tye, yub ma in ingeyo pire ocon, mm? eno in pe imito ni igwok iye cawa. Pe imito igwok cennini pire. Nywal pa litino ma muno lwongo ni birthday. In ingeyo pire ocon. In pe igwoko iye cennene con pingo? Ineno? Inongo ni jami mogo calo culo kwangi jami ni eni jami ma in ingeyo ko con in dok iweko bedo emergency pingo ineno ci lok agwoke acel ni ka eni in dong ka ca me mato kongo in dong imaro ne o labongo otamo program ba ci diki dong in ibino ni a ingeyo a an gina kit eni yubba kit eni tye kor poto i koma kong guman gumana dano gire twero poto i komi bene dano otimo Ento in macalo in Rwed yub in itimo ngo? Ka kenyo en kama lok tye iye. Nen ango lubok lok. In dong in itimo ngo? In i Rwed lok. Hmm? Pien ka in pe itimo gino mo, kino in konyi doko tek. Jwi i aculi wac ni okom yok lawol. Wek jimo nguk no in do itye ngo? Itye yo. Ento in pe dok jami doki jami ma megi in dong in dong imito ni itele iye wii dok atela so lok ka gwoko cene ni ene kong gola dano ngolo iye mapol ineno jo okene bedo ka ngolo kong gola wa i lok me lok me gine lok me two eni ineno two tye eni in ingeyo ni ka in pe ilwoko cingi nyo in iyubo lengo in inongo two kono ibicado acada kono ibitime nining wang ma inongo en inongo ni jo okene tye ma pud pe timo ni enone gimito ni gibed ni gipenyo ni bayi wang adiki ma two do ocakke ci dong eno gin mukene ma gwoko ce cene ber ka wun jo ano jo ape ki insurance me me yot kom en ilok me two pien two cane peke wa Cawane peke ca mo keken mo two poto ki bar ni lyeny ci dong itime nining inongo cilinge kwene me cako gin enoni ineno ni enoni gin ma pire tek dong in icito iruko kabedo ki ngat moni nono labongo roc bol in inge ni in inongo two ko kace pinge pe doko gine nyo ka pe ngat ma bino pimme kwede. eno ni in pe diko ma in dok ingolo iye kong gola ineno lok kabedo ki lurem maraco dano mapol tye lubok lok in nongo otoro wiye ka oa ki bot lareme ca dwogo ka en wa a ngati ca rac mada ngati ca rac mada diki pud inongo tye kunu ci itye ka timo ngo kunu do itye ka timo ngo kunu. eh? Ka in ingeyo ni ngat mo ni eni rac, an gire an alwonge ni otwong wile ki otwong. Pi tyen lokke enu, kaye wek akei, ngwinge wek angwiny ngeye. Ka pe tye ka timme, an ape boti dong ya. Pe timme bota. Neno, ci ni eno ne ni ibedo ki lurem marac, eno pud nongo in itye kenyo. Hmm? Bedo ki jo ape konyi, gin ango? Jemi ni egone ni, ki dong loko moni me bedo ka ka gin pretending ngato moni in inge ni pe miti pe mari ento in pud icito anginyo leki eheheheh kede pingo an aye in pe imita an pe amiti yako tung wang times two bedo ki reno ne ni ya te ceng en bur pe kiribo. Dong tye jo okene ma tika obed ni aa an dong koma keco akeca ya an dong koma dong keco akeca nga wa aye in ngo komi keco an lobo dong ogungo ki koma en mogo lwongo ni self pity mukene aye gigengo ngec me wat kom ineno negative self talk in i a ci itim gino moni me wek kwoni olokke. Pe ibedo abedo mere kenyo oh an dong weko koma dong keco akeca ya, an dong kong gin ango ya oh an wa wene, wa wene ma in aye ibedo kiti enone ni mm mukene iwinyo kong golo kene ni igengo ngeco kene ni oh tic peke mm tic aye peke ya, tic ma in itye ka waci pe ni in itye ka cono tic, tic itye ka cwalo application apar. ki CV acel tic ma padi padi tye inongo ni hmm? CV ma in tye coyo coyone ni enone ni in tye coyo tye tic i CV acel wac kom weko pe itwero kong bedo piny kwano tic manyen ma in ibicoyo pire ingiyo ki ngeci ci iporo iye ci icoyo ticci ma nyuto ni in itye ki ngec ma rwatte ki tic enone en onongo ni oh tic pe oh ki ano hmm? ki dong grup moni en aca weng an pe angeyo timone manok ne onongo ogoyo cim i ngat moni an pe angeyo timo gin eni bikonya an pe angeyo timo gini binyuta ibingeyo do awene ineo in kong inyut miti me ngeyo timone bene ni eno ni en e gin na pire tek en en we eno ka in ibe iruko kenyo hmm? in pe imyero ngeyo nu timone hmm? pe imyero ngeyo timone eno imyero ni ka caa mo ma dong gini eni in dok imyero do iring dok ijuk cen iring dok ijuk cen iring dok ijuk cen cini eno neni do ibed ni ngo kumedi cawani wan ti ki dongo lobo mapol Ka in pe inge timo gino mo, nen man wan eni an labok lok kome an tye YouTube. Google gini tye. Eh? In itugi gine ko. Eh? Icel ko itimo wa research. Pe kong ingiyo gino mo. Wek ngaro mo na dong bino akonyi unong no dong icako. We ah by the way an no dong gini eni nen information ma no en. Gino mo ma no en. Ni en ikonyi yot. En ocako aweng kong gola kong gola gengo ngec. Ah! Atyek rac ko. Amogo dok tugi. Lubok lok. Tim ber i subscribing. Wun tye jo mapol oneno video kany ento oneno ci pe subscribing. Subscription ni eni cul peke iye. In ka in idiyo mene klik kenyo, idiyo ulange. Ulange in ibidiyo pi tyen lokke ni, diki ka an abolo video manyen. Nongo in iye aneno ne tayari. Ineno ngo lubok lo? Meni enne ni en aye dong yo mumyero wan okwany macalo wan lubok lo. Kuman kong ba. Ka koni adugu doki, atito doki lok mukene ka boko lo ki gonyek.